M'adɔfo ei, sɛ ɛne da yi wote me nka a, na yɛwɔ ara wo nua baa Nana Bema ano tee wo a, ɛna mede akoko nkwan rɛsipi ɛrefiri Ghana man mu abrɛ wo. Enti akokɔ no sei na ɛteɛ, mato ne din Don't Mind the Body, mese wohwɛ ne ho a, ne ho nketenkete nanso na ne nam dɛ, akokɔ no anyini agu ne dompe mu ankasa. Enti akokɔ no akyi no. Mewɔ m'atosodeɛ nso wɔ ha. Wei yɛ kwansusa, carrot ne amako a mayam gyeene kakra ka ho. Bio no, gyeene wɔ ha, mintoosi nso ni, ɛna tin tomatoes kakra a mede gu mu. Ae, baabi a mefiri ba deɛ, yɛpɛ nkwan kɔkɔɔ. Nti saa bere yi mede ɛnam no aka gya, mede gyeene baako reto ho, na afei gyeene no a mede bɛkye ɛnam no ho no, ɛno na metwitwa no. Sɛ wosuro wo nsa a, ɛyɛ a you use chopping board. Ae, mede sweet ajele kelewele seasoning no, mede ɛno bi bɛgu ho. Me nsa nkaa sweet agyele seasoning no na me yɛ aduane a. Ɛyɛ gyeene ɛne kwawu nsusu a ɛna ɛyɛ a na me use as spice. Ɛno nti agyele baayɛ no ɛno ara ɛna me use. Nti mayam awie no afei me hwie agu ɛnam no ho na me de nkyene kakra nso agu ho. Ɛno akyi no, mede tin tomatoes kakra regu mu na afei makata so ama ɛho akye. Nti sima bɛyɛ sɛ enum akyi no, ɛnam no mepɛ sɛ medane no. Na sɛ woyɛ obi a wombene wɔ nea mereyɛ yi mu a, ɛnna ɛyɛ afa kwanta enum. Me deɛ mehwirihwiri no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nea ɛwɔ aseɛ no, ɛno nso ɛbɛba abɛdi ani. Afei mede ntoosi no nso regu ho na masan akata so. Enti wɔ bere tiawa bi akyi no, merebɛdanedane ntoosi no ama ɛno nso akɔ aseɛ. Enti menoa ho ma ɛben kakra a, afei mɛyiyi na makɔ akɔyam afra. Gyenne no a mede too so no. Esiane sɛ me blender no ahoɔden wɔ fam nti no, ɛno nti na mesɔne so a mede sɔneyɛ wei na ɛreyɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a fiber no anaasɛ ne hunu no bi ɛbɛtumi afa ntokuro no mu akɔ mu. Sɛ wo blender no ahoɔden wɔ soro deɛ a, ɛyɛ agyae no saa. Bio no, minu nkwan no mu ahwɛ sɛdeɛ ɛmu duro si teɛ. Sɛ nkwan no api wɔ ha a, ɛbene a, ɛbɛpi. Ɛno nti mede nsuo kakra bɛfra mu ama ɛmu ayɛ light sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛbene no mɛnya consistency no a mehwehwɛ no pɛpɛɛpɛ. Wɔ m'abusua mu no, sɛ yɛyɛ akokɔ nkwan a, ɛyɛ a yɛtaa de akokɔ no nko ara na ɛyɛ. Ebi tumi de amane, adwene, koobi ne nantwinam fra. Enti sɛ saa na wopɛ no a, wobɛtumi de nam biara aka ho. Na me deɛ, akokɔ nkwan na meyɛ. Ɛno nti akokɔ nko ara na mede rebɛyɛ. Meka ama no no, na nkyene no sua. Nti mede kakra agu. Enti menkata nkwa ne sum mu a, na mmom mede etire no bɛkwa ano sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛto ne bo na ahuru. Saa berɛ yi nso, egya no, mama no aba fam. Mepɛ sɛ nkwa no to ne bo na ɛhyehyɛ na ɛmu dɛ no nyinaa wurawura nam no ho, ne nam no nso tumi pu ne dɛ no de gu nkwan no mu. Ntsi megya sii so na mber kakra ekyir no, ɔahwɛ nkwa yi na emi tse yerɛw. Sɛ meka kyerɛ wo ahyɛse no, mese akokɔ no yɛfrɛ no don't mind the body. Na woahwɛ akokɔ nkwa yi a, nna na mo nuabaa abena abema. Na minyim sɛ fufuo ara na metumi de abɔ so. Ɛno nti fufuo na yɛde nkwan no diiɛ. Enti me dɔfo, kɔsi sɛ mede adesua foforɔ rebɛbrɛ wo no, ɛyɛ a hwɛ wo ho so yie. Bye bye.